ya ndi khou vha ṱanganedza ndi fenderlist to renda kha venderlist fm ndi vha tambela track ya fhanoni ndi na c4 ndi venderlist to renda

ya vha khou tambudza nga maanḓa vhafumakadzi na vhana heyi treke i khou kandeledza kana i khou lwa nazwo zwiito hezwo na venda list fm i lwa na zwiito zwo tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi yavho vha songo ngo vhathetshelesi ṋamusi hafhanoni kha iyi mbekanyamushumo zwa zwino hafhanoni i khou ri 22 pas 7 ya ri na muyeni washu hafhanoni zwa zwino ane a vha a zwi ḓiwi a zwi bali ḓokotshi nṋe tshiṱuni hafhanoni ndi kho ḓo vha tambela track ya no uri ndi muvenḓa ndi tabza boy u bva thengwe muledzhe
ndi sa zwikoni mukombetshedza hano vula

ndinayo fundo kuya nayo mwini washu azvipiwi tokochi nechitunhu tova tshi khou ri ṱalutshedza zwinzhi nga tournamende heyi ya top 32 ine ya khou ḓo vha hone muledzi kha ḽa thengwe a vha takalano nga tournament ine ya khou ḓo vha hone nga dzi 5 sika dzi 20 december 2020 ṅwaha ndi wonowu uno une ra vha khawo kana ṅwaha ndi wonoyo une ra vha khawo zwi amba zwo ri ḓo ḓiphina nga maanḓa fhedzi a ri no vha naye mu eh, mu- mu- mu- mu- mutshimbidzi wa he tournamende khulwane nga maanḓa inei ya yo hwala venḓa ḽoṱhe a zwi bali nṋe tshiṱoni dokotshi 50-50. Muhasho wa Venḓa fm eh, na vhathetshelesi vha venḓa fm ndi madekwana ndi madekwana avhuḓi a zwibali ya ri no ṱanganedza futhi hafhanoni a ni muswa kha ino mbekanyamushumo kana a ni muswa kha tshino tshiṱitshi ni muyeni washu tshifhinga tshinzhi nga maanḓa kana tshifhinga tshoṱhe musi tshi vha na zwiswa ri ya ni vhidza na ḓa na um vhudza vhathetshelesi nga zwine zwa khou itea zwino hafhanoni ṋamusi ri ḓo vha ro tou eh, sedzesa nga maanḓa vhudzikini kana vhukatikati kana hune ha tovha hone tshivhilelani tsha thunamende ngauri zwa zwino ndi khou amba ho to sala eh, ḓuvha ḽithihi fhedzi ḽine ḽa tovha matshelo fhedzi uri thunamende dzi takuwe thunamende dzi dzi dzi fhisaho ndo vhona hafha kha masiaṱari a vhudavhidzani eh hafhanoni ho sumbedziwa dzi group upfi eh, group A group B dzi khou tambisa hani fhedzi na musi hafhanoni ḓo ṱoḓa ṱalutshedza vhathetshelesi nga vhuḓalo uri hu khou itea mini kha thonamende tsho thoma ni nga to ṱalutshedza vhathetshelesi nga ho thonamende uri thonamende i dzina ḽa hone ḽi pfi mini kana ndi dzina ḽa thonamende i pfi mini eh ngo to angaredza Eh, ndi ndi khou livhuwa muhashi wa venḓa zit fm na vhathetshelesi u thetshelesiwa Mm. ndi fha tshifhinga tsha u thetshelesa Mm, dzina ḽa tournament iyi ndi ndi a vha takali nunga foundation tournament Mm. eh ndi tournament ine i khou itwa ndi lwa vhuṋa i khou itiwa tournament ya vhatakali nunga mara zwa zwino ndi thonamende khulwane ndi yo tou thoma thonamende ya vhatakali ino nga i tshi khou itiwa eh, hafha mulidzi eh, kha kha kusi kwa thengwe Mm. muhasho eh, ya eh, tournament ino ni sumbedza i khulu nga maanḓa nahone ndi tournament ine khamusi ya ine- ineyi vhathu vho ḓiimisela vharangaphanḓa vhayo u tou fana na a zwi ḓivhi ine ane ra khou amba na ine afha zwa zwino Ya ni ni ni muthu ane o ḓi imisela nga maanḓa kha u takula lushaka kana vhaswa vha Afrika Tshipembe ndi zwavhuḓi nga maanḓa ngori rovha na ini hafhanoni kha iṅwe ya dzimbekanyamushumo ya ḓi bveledzisa ine tshi khou amba nga zwoṱhe zwine na ita zwone zwino ri a zwi pfha zwo ri heyi thonamende yo fariwa nga vhathu vhukuma kana nga mazhaka nḓila a zwa u bveledzisa vhaswa
ya ndi zwone eh, muhashi eh, wa wa wa wa wa venḓa ndi tfm eh. na zwino hanefha musi vhone vha tshi khou founa muhashi eh, ni tshi khou dzhena muyani nda ndi tshe kale ndi kha ḓi dzudzanya ndi kha ḓi amba na vhathu vha vha vha vha vha newspaper ya mira navho ri khou vha khou sumbedzisa uri eh, nga monday eh, vhathu kha vho renga na na mira i ḓovhe yo anḓadziwa kha mira vha ḓovha vha khou i vhona nga monday eh, thonamennde

vhahashi tshi ḓivha tshi tshi khou hasha tsho no ḓidzea na vhahashi vha vha no kona nga maanḓa vha tshino tshiṱitshi vho ḓala nga maanḓa vhahashi vha no kona u tou fana vho maxwell maḓamalala vho phindulo muvhango vha hone vhahashi vhanzhi vho muḓaho michael vho ḓala nga maanḓa vhahashi vhane vha kona kha tshino tshiṱitshi vho ḓala nga maanḓa naho ndi songo vha vhala vhoṱhe vho wenefale eh vho rolindwa vho ḓala nga maanḓa vhane ya vha vha ya kona u hasha mitambo i ḓovha i khou ṱoḓa thwi kha vhone i tshi khou hashiwa nga venda list fm tshino tshiṱitshi tshine ri pfa vhone eh tshiṅwe futhi ndi tsha uri eh, vha zwi ḓivhe zwa uri vhathetshelesi na venda list wa renda u ḓo vha hone hanefhaḽa

Ee, na ṋamusi na mulovha nda ndi hanefho luvhanḓeni coca cola phakha mulenzhe ground nda ndi khou sedza ndi khou ḓi sedza ndi khou vhona hu khou kulumagiwa makete vho buka mimakete business ṱhukhu vho buka ho ḓala hu ṱomiwa na zwikambi u sumbedza uri vhathu vhanzhi vha khou nyaga u isa vhana vhavho zwikoloni mafheleloni a mathomoni a ṅwaha ṅwaha kani nga tshelede ine ine khamusi vha ḓovha vha tshi kho shuma hanefha vha kho tea u rengela vhana yunifomo nga tshelede ine vha ḓovha vha kho shuma hanefha vhana zwiḽiwa zwa khisimusi nga tshelede ine ya ḓovha i kho shuma hanefha so mimakete minzhi hafhu zwa zwino ho bukiwa naho dzi sa thu thoma dzi kho thoma nga nga mugivhela muhasho u sumbedza uri Ee, muṅwe na muṅwe o sedza khazwo, u ḽa na u tamba, muṅwe na muṅwe o sedza hanefho, Muhashi. Zwi khou sumbedza na riṋe zwi khou ri takusa, zwi khou ri ita vhathu. Ra vhona mimakete minzhi, hu na maḓuvha mararu zwi sa athu thoma, zwi khou tea u thoma. Vha wana hoṱhe ho khuriwa, hu na mimakete ho bukekanyiwa. Zwi khou amba zwithu zwinzhi kha riṋe uri ri khou takusa vho ramabindu vhaṱuku ende ri khou ita uri hu ḽiwe ende ri khou ita uri hu vhe na mveledziso muhaki na vha ya kha tshipiḓa tsha vhuvhili ḓo vha ro to sedzesa thimu nga maanḓa thi nga tambisi muzika ndi ḓo to nifha tshifhinga tshilapfu tshine tsha lingana minethe um khamusi ya um ya fumi nthihi ni tshi khou tou ṱalutshedza dzi thimu na dzi gurupu dza hone nga tshihaḓu uri vhathetshelesi vha zwi ḓivhe zwa uri thimu dza no khou tamba ndi dzifhio fhedziha khono luṱo kha ri tovha ri khou to amba nga zwine kha musi zwi tovha zwi nga nnḓa ha thonamende to fana na zwine na khou amba um zwa khuruwa mudavhi zwa mimakete zwino um ri tshi khou amba nga zwipikara na zwipikara zwi khou amba zwo no dzula zwo no dzudzanya na vho ramuzika kha musi vho no vha hone afho fhethu vho no vha hone arali vha hone ndi vhafhio vhaṱukuṱuku vhane na nga to gagaganyana na vhavhala vhane vha vha hone

ndi ene muthu muhulwane kha vho mu repa so vhatukana vhoṱhe vho galaḓo vha ḓovha vha hone vha ḓovha vha tshi khou repa vhatukana vhoṱhe ri tshi khou amba na ma na mafhungo a vho madzhaivane vha ḓovha vha hone ndi zwithu zwinzhi vhathu vhanzhi vha ḓovha vha hone vho dj vha ḓovha vha hone hanefho vha ḓovha vho ḓa navho vhone hu ḓovha hu kho itiwa zwithu zwinzhi zwo fhambananaho vhathu vha masheḓo na vhone vha ḓovha vho ambara masheḓo zwezwiḽa zwine

Hu tshi ḓo takadza nga maanḓa. Zwino izwi zwithu zwo ralaho zwa mizika, zwa masheḓo na mini, ndi khou sedza tshifhinga tsha bola fhano 90 minutes na 90 minutes nahone eh ḓuvha kha musi ri tshi nga amba uri kha musi eh izwo zwithu zwi ḓovha zwi khou tamba zwi ḓo to fhiwa tshifhinga tshazwo kana zwi ḓo tamba bola dzi vhukati kana zwi ḓo tamba nga tshifhinga ḓe kana nga dzi half time zwezwi Ee, mu, muhashi, ee, vhathu vha- vhanna vho no tou nga vho Azwibali, ndi havhaḽa vhanna vhane eh, vha fulana na zwine zwa vha kule kule, Mm. zwa kona u swika tsini vhathu vhane ha na ṱhalukanyo nazwo a pfha so nga a si zwone tou vha miḽoro mara kha vho Azwibali zwo no vha hone eh, Mm. muhashi, eh, vhathu vha hangwa uri eh, vha khou amba na muthu ane a vha na nḓivho mara ha ha muthu o ya tshikoloni Mm, ya oh ya tshikolo Zwone, eh, hezwo zwithu zwine vhono kwamba zwone ndi zwone eh, nga half time musi eh, u- wa wiliwa eh, u ḓo vha vhu khou dzhena vhathu vha khou mvumvusa musi zwithu zwinzhi zwi ḓo itiswa nga nga fainala mara hezwi zwiṅwe zwi zwi ḓo vha zwi khou itiwa nga vhu half time vhathu vha sa khou borea vha khou mvumvusea Mm. vhane vha ḓo vha sumbedza vhukoni ha vhathu vhanzhi na vhatukana vhaṱuku vhane vha ḓo vha na dzimpfo dzavho vho tendelwa vha khou ḓiṅwalisa vhatukana sumbedza vha khou nyanga u sumbedza vhukoni havho vhukati ha vhathu